Bon bini un bia mas na Messy Hair Devotional, di kon e yama Messy Hair Devotional? Pasobra semper mi kabei ta messy, ant esaki ta un bon ekskus pa mi peña. Bon, manera nos lo mira na e titulo esaki ta nos di dies episodio kaminda nos lo a papia di un topiko sumamente importante kual ta kon pa nos stablesé òf fortifiká nos relashon ku Dios. Aun esaki tin tep di kos sumamente importante. Kada be ku mi Pape di yende nan tokando nan bida spiritual, esaki ta bin dilanti. Anto mi a disidí di tra e episodio aki pa fasilitá, fasilitá tur hende, anto you know, mi ta kiri pa nan so tur hende por wak. Bon, promé ku nos kuminsá, laga nos hasi un palabra di orashon. Mes teresa, mes tata ku ta na shelu, bo nomber sea santifiká. Danki, o Señor, pa e oportunidat ku nos kada un tin un bia mas di bai dip den algu ku ta sumamente importante pa bo, pasobra bo stima nos ku un amor eterno i bo ke pa nos tin un relashon ku abo. Pues, Señor, miéntras ku nos ta bai den e tópiko aki, pèrmití ku nos kurasonnan por ta reseptivo pa e palabra i ku e tepnan aki por yuda kada persona ku ta bai strágel I ku na final nos tur por tin un konekshon ku bo, un konekshon ku bo i pa nos por hala mas i mas serka di bo. Mi tin ke mi tin ke henter e episodio aki den bo man, o Dios, pa abo por hasi e kosnan manera abo ta mira ta bon, ta mi orashon den nomber di Kristu Hesus, amèn. Ora mi ta papia di sierto kosnan, mi gusta buska e definishon di nan. Anto, segun Google, un relashon ta nifiká, e manera kon dos òf mas persona ta komportá ku otro i e manera kon dos konsepto òf hende ta konektá. Pues téknikamente un relashon ku Dios ta nifiká kon nos ta konektá i kon nos ta komportá kuné i visa vèrsa. By the way, mi ta bezig ta lese tur kos ku mi telefòn, pasobra mi a skibi tur kos kaba, pues no ta trora lo mi bai wak den e kámara. Bo. Bijbel ta bisa nos ku Dios ke un relashon ku nos. Anto esaki ta èg bon notisia pasó E ta tuma e promé stap, anto nos tin ku riz sigui El'e. Laga nos bai mak. Pues, ban abri ku mi Revelashon, kapítulo tres, vèrsikulo binti. Revelashon, kapítulo tres, vèrsikulo binti, i e ta bisa, Ata, mi ta pará na porta i ta bati. Si un hende tende mi bos i abri porta, lo mi drenta serka dje, i lo sena kuné i e ku mi. Awor, nos ta bai na e parti mes mes ku nos a bin p'e, kual ta kon pa forma òf traha un òf kon pa forma òf mantené un relashon ku Kristu Hesus. Nos promé teksto lo ta den Mateo kapítulo binti seis, vèrsikulo kuarenta i un.

E guera aki no ta un guera kontra karni ni sanger, pero ta un guera spiritual. Pues nos tin ku bringel na un manera spiritual. Satanas ta hasiendo su máksimo pa nos pèrdè, pa nos pèrdè nos oportunidat di biba ku nos Salbador eternamente. Satanas konosé kada un di nos debilidatnan i e ta usa nan na su fabor. Sin e forsanan di Hesus, sin Hesus den nos kurason, lo ta imposibel pa nos por sali viktorioso kontra e podernan di e enemigu. Ku kada lès siñá i kada bataya ganá, nos amor pa Kristu lo krese i nos testimonionan lo multipliká. I de echo, testimonionan ta e maneranan mas poderoso kon nos por mustra otronan kiko Kristu a hasi, kiko, kon grandi Kristu ta òf kiko el a hasi pa nos. Bon, nos siguiente clave lo ta den Promé Juan, capítulo unu, versículo nuebe, i e ta bisa, Si nos confesá nos picánan, e ta fiel i hustu pa pordoná nos nos picánan i pa limpia nos di tur inhusticia. Dor di konfesá nos pekánan, nos ta atmitiendo ku nos ta den nesesidat di un Salbador i un Guiador pa dirigí nos na e kaminda korekto. Awor nos siguiente klave lo ta den Hebreonan kapítulo djèsun, vèrsíkulo djeseis, vèrsíkulo seis, sòri, i e ta bisa, I sin fe ta imposibel pa agrad'é, pasobra esun ku bin serka Dios mester kere ku E ta, i ku E ta esun ku ta rekompensá esnan ku ta busk'é. I huntu ku hebreonan djesun versíkulo seis, mi a pone Romanonan dies, versíkulo djeshete ku ta bisa, Asina ta ku fe ta bini for di tendementu, i tendementu pa medio di e palabra di Kristu. Esei ta nifiká ku ora nos lesa nos Beibel, ora nos ta den komunion ku nos rumannan den Kristu òf otro kristiannan, ora ku nos ta studiando e palabra di Dios, nos ta risibí fe den Dios òf e ta fortalesé nos fe. No ta algu imposibel pa risibí fe, pasobra Beibel ta bisa nos ku e ta na nos disposishon. Nos siguiente klave lo ta den Filipensenan kapítulo kuater, versíkulo seis. No preokupá pa nada, ma den tur kos, pa medio di orashon i súplika ku gradisimentu, laga boso petishonnan ta konosí dilanti di Dios. Esaki ta sumamente importante, pasobra miedu i preokupashon por mata nos konekshon spiritual ku Hesus. Ora nos ta preokupá, nos ta mustra falta di konfiansa den Kristu, i manera nos a lesa anteriormente, ta imposibel pa agradá Dios sin fe den dje. E ta hopi difísil pa konfia Dios den sierto momento. Pero mi ta gradisido ku nos ta sirbi un Dios ku nunka lo desapuntá nos ora ku nos konfia den dje, asta den e kosnan ku segun nos ta Juan chikito of nada. Paso, Dios por Dios por obra kosnan masha grandi mes ora ku nos pone nos konfiansa den dje, hasta den e kosnan chikit. Paso, Dios ke Dios ke yuda nos den kada situashon di nos bida, hasta esnan ku segun di nos ta inútil. Awor, En konekshon ku e parti di miedu i preokupashon, mi a traha un Messier Devotional, kual ta episodio unu, ku yama Miedu. Pues, si bo ke sa mas di kon manera miedu i preokupashon por mata bo konekshon spiritual ku Dios, bo por wak e episodio ei sea na final di e episodio aki òf ora aki mes, lokual ta fet bèst ku bo. Bon, i por último, lo mi ke laga boso ku e palabranan aki. Solamente sea fuerte i tene hopi kurashi. Perkurá di hasi konforme e lei ku mi sirbidó Moises a ordená bo. No bira for di djel, ni na man drechi ni na man robes, pa bo por tin éksito unda ku bo bai. E buki di lei aki lo no apartá for di bo boka, pa bo mester meditá den dje di dia i anochi, Bo percura di haci conforme tur loke ta para skibí den dje, pasobra e ora ei lo bo haci bo caminda prospera, i e ora ei lo bo tin éxito. Esaki tabata final di nos episodio, i mi ta spera cu tur e versículonan di Bijbel aki i tur e tepnan aki por a yuda boso Den bo su kresementu spiritual i ku tur kos na final por èg kana oké paso Dios ke un relashon ku kada un di nos. Ta p'esei el a muri na krus, pa nos no tin morto etèrno pero pa nos por tin bida etèrno den dje. Ku bon Dios por bendishoná kada un di boso i te siguiente bia.